שטייענדיג אין די ימיו אלה ווייסט מען נאך מ'טרעפט מפי ספרים וסופרים, די אלה איז צוזאמענגעשטעלט פון צוויי בחינות, פון איין זייט איז דא די שברון לב וואס א מענטש האט, ער דארף מפשפש זיין במעשיו, תשובה תיקון המעשים, פון די אנדערע זייט, עבדו את ה' בשמחה זאגט מען ביי חסידים איז א מצוה וואס איז אין הזמן גרמא, ס'איז נוהג שטענדיג, אלעמאל גייט עס אן. אלול פון איין זייט זאגט מען אלול ראשי תיבות אוי לי וויי לי, א מענטש איז צוקלאפט. פון צדיקים זאגט מען אבער נאך אז אלול מאכט לעבעדיג און ווייטער לעבעדיג, א מענטש האט אין זיך א שמחה. די עיקר איז משלב צו זיין אלול מאכט איכא דלעולא ואיכא דלחטא. ס'פון איין זייט. א מענטש זיך מסלף צו ווערן, טראכט נישט אזוי פון דיינע נסיונות און דיינע מכשולות, ווערן אונז אלע מעלים בקודש, אבער אין די זעלבע צייט אביסעלע איכות לחטות, אביסל יא מפשפש זיין במעשים, ס'דאך דאך א צייט פון בואי חשבון, איז שטייט זיך א מענטש אזוי אין די ימי האלול, און ער פאנגט אן אביסל דורך צו גיין די פארגאנגענע יאר וואס איז אלס דורך אויף אים, און אוודאי קומט אים באלד די רעאליטעט צושלאגט אים אין פנים און זעהט די מציאות וויאזוי ער איז אזוי איינגעטונקען אין די שווערע בלאטע, אזוי איינגעזינקען אין די טיפע עולם הזה שלאף, איך וויל מיך מחבר זיין נאכאמאל, איך וויל צוריק קומען צום אייבערשטן, אבער וויאזוי וועקט מען אויף א מענטש? וויאזוי וועקט זיך אויף א אידיש הארץ? אונז אלע ווייס מיר בדרך הטבע, א שלאפעדיגע מענטש וויאזוי וועקט מען אויף? מיט א וועקער זייגער. שלאפט ער נאך טיפער, דארף מען נעמען א שטערקערע זייגער וואס קלינגט און ס'מאכט א שטערקערע קול רעש גדול, ס'דא איין פלאץ ווי מ'קען נישט אויפוועקן קיין מענטשן, ווי איז דאס? אין א בית הקברות, קענסט ברענגען א זייגער וואס זאל קלינגען מסופו עולם ועד סופו, יענקל וועק דיך אויף, משה וועק דיך אויף, ס'איז שא שטיל, פוי ניט מען, פוי ניט מען, אלע ליגן זיך אזוי במנוחה. און ס'גארנישט, גארנישט רירט זיך נישט און גארנישט געשענט נישט. פארוואס? ווייל א מת קען מען נישט אויפוועקן, א מענטש וואס איז טויט קען מען נישט אויפוועקן. אין חזל שטייט סימא חשוב כמת זאגן די ספרים הקדושים, סימא גייט ארויף אויף איינער לא עלינו וואס איז פוגם דרעותו עיניים, ער האט פארבלענדעט זיינע הייליגע אויגן, ער האט מטשטש געווען די קדושתו עיניים, ער איז ליידער בבחינת סימא, ער איז חשוב כמת, ס'איז טויט, ס'איז פארשלאפן, אזא מענטש קען זיך נישט אויפוועקן, מ'קען זען בחוש מענטשן דרייען זיך ארום, ס'איז יעצט אלול תשרי און דער מענטש איז אינגאנצן בהלה'דיג, ער ווייסט נישט וואס צו טון, יא ס'קומט א תקיעת שופר און שפעטער א סוכות, כ'ווייס נישט וואס וואו, עפעס אזא בלבול המוחות, ס'איז שאנאר נפש מבהלה, וואס באדערט אים? וואס פעלט אים? וועלכע לאך דארף ער אנפילן? געווענטליך, אסאך מאל וועט מען זען ס'האט צו טון מיט קדושת צו עיניים, פרוביר עס אליין אויס, אוודאי מ'קען נישט ווערן א למד ו' צדיק איבער נאכט, אבער יעצט איז די צייט, דער אייבערשטער זאגט אביסעלע ועוד מעט ועין ראשע, נעם זיך אונטער היינט, יעצט, פינף מינוט, א קליינע קבלה און שמירת עיניים, וועסטו זען וויאזוי ס'איז פנים חדשות באי לכאן, דו הייבסט אן שפירן דעם אלול, דו הייבסט אן פילן די הכנה צו די הייליגע ימי התשרי הממשמשים ובאים לקראתינו לשלום. די היינטיגע ווידעא איז געספאנסערד דורך די וועלט בארימטע פירמע גדר פילטערינג, וואס שטעלן צו די שנעלסטע פילטערינג סעלושענס פאר ריזיגע ביזנעסעס מיט הונדערטער קאמפיוטערס און פאר אלע פריוואטע דעווייסעס. זיי פארמאגן הערליכע לאקאציעס אין אלע היימישע געגנטער, אין בארא פארק, וויליאמסבורג, קרית יואל, מאנסי, מאנטריאל און לינדען, וואו זיי שטייען גרייט אייך צו באדינען לויט אייער געברויך. זיי איינע פון די איבער דרײַסיק טויזנט צופרידענע קאסטומערס וואס האבן גוטע פילטערס אויף יעדע דעווייס און זענען זיך מחיה מיט אויסנאם שנעלע קאסטומער סערוויס דורך היימישע יונגעלייט וואס פארשטייען דיר און רעדן דיין שפראך. רופט שוין אריין סעווען וואן עיט, טרי עיט פאר, טרי טרי טרי סעווען, אדער גייט ארויף אויף גדר דאט ארג, און וועלט אויס א פילטער לויט וואס איר דארפט און אינסטאלירט עס אין מינוטן. די זכות פון די צענדליגע טויזנטער צוהערער זאל זיי ברענגען אויסטערלישע השפעות טובות.